אין די וועלט איז אזוי, אדער בין איך א חשוב'ע אינגערמאן, איך דאוון במסינו'ס, איך איך איך איך איך בין פון די חשוב'ע מענטשן, איך רעד נישט מיט סתם מענטשן, אדער בין איך פון די ביי שיינע זיצערס וואס אינדרויסן, דער רב זאגט שלש ידות דא און איך בין פון איך בין פון אינדרויסן, אונז רעדט מען נישט אונז רעדט מען נישט איידל און אונז גייען מיר נישט אין שול, אונז קומען אין שול שבת, מען זאגט פאר די ווייב מען גייט דאווענען, מען ווייסט דאך ווי ס'גייט, גרויסע שולן אזעלכע צימערן וואס מענטשן קומען סתם, מען קומט זיך צוזאם, מען עסט אביסל הערינג און מען גייט אהיים. און דא האט מען ארויסגעגעבן אזא פראדוקט וואס איך בין א פשוטע מענטש, איך בין נישט קיין למדן, איך בין נישט קיין דיין, איך בין נישט קיין רבי'ש קינד, און איך בין נישט קיין פרומער, און איך בין נישט קיין חניאק, איך בין א פלעינע מענטש, און איך גיי אין שול דריי מאל א טאג, און איך פריי מיך מיט מיין תפילין און איך פריי מיך מיט מיין ציצית, הערסט אלי, עס חתונה האבן, וויאזוי דאס גיין ארבעטן און וויאזוי דאס גיין אנגעטון, איין זאך איך גיי אין שול שחרית מנחה מעריב, אדער אויבן אדער אונטן, ניין, אינמיטן בין איך, איך בין נישט עקסטרים, איך בין נישט עקסטרים דא און איך בין נישט עקסטרים דא, איך בין אינמיטן, דאס איז די שיינקייט אז מען קען גיין צווישן די טראפן, נישט איך, ס'איז דא מענטשן, הפקר מענטשן, איך לאז אפ מיין ווייב, איך לאז אפ מיינע קינדער, איך זעץ מיך אריין אין בית מדרש, שוין. גאו פליי א קייט הייסט עס, לאז מיך אפ, גייענדיגט, איך בין אפגעטאנצן מיט די וועלט, איך קען נישט נעמען די פרעשור, און ער פארט זיך אוועק אויף מקומות קדושים יעדע צווייטן טאג, פיין, דאס איז נישט אייבישטער. אדער דא מענטשן וואס לאז מיך אפ מיט די בית מדרש, איך האב מיין ביזנעס, איך האב מיין לעבן, איך האב מיין קאר, איך האב מיין זאך, א העפט וואט יו גאטא דו וואט יו גאטא דו, דאס האט מען ניט, ניין גיי אינמיטן, נעם די בית מדרש מיט דיין דזשאב, קענסט עס באווייזן, דאס דאס איז די לעבן, דאס איז די שיינע זאך וואס דער רבי האט אונז אויסגעלערנט, וואס מוהראש האט אונז אריינגעברענגט אין אונז, לעב דו מיטן אייבערשטן, דו קענסט זיין אויסגעמישט אויפן גאס, גיין ארבעטן צווישן גוים און נישט רעדן ניבול פה? אינגערמאן זאגט מיט די גוים, ער זאגט מיט די גוים, ער גייט ארום צו דזשאבס, און ער איז אין קאנסטראקשן אינגערמאן, און ער זאגט מיר אז מען גייט אסאך מאל, מען מאכט עקסטענשאנס פאר מענטשן, שוין, די ספאנישע גוים, די נידריגסטע גוים, פֿיר און צוואַנציק שעה, די קוק זיי אן, זיי וואקן אויפן גאס, און שוין, מען גייט נאר מאכן א עסטימעיט, און ס'איז דא אסאך מאל נעבעך אידישע קינדער וואס זיי פאלן אראפ, ער גייט א שטריימל, ער גייט א בעקיטש, אבער ער זעט די גוי קומט,